I love you so much. Ah, chero ukataura zvako hako kuti chii? Ah, zvekunyepa izvo. Sorry. Chimire, uh, uda chingai. Okay, I'm... Oh. Saka chimire ndichitaura zvangu maititi. Chimira ndikuudze switi. Uh, ndaona nguva wandituka aiwa ndazviona aiwa no problem wandituka no problem ini nangu handipo pakutukana newe ini ndiripo pakungounza guwa anditi ndiripo pakungounza guhwa sekupuhwa kwandee ndaita sei uh, uh, sekupuhwa kwandee ndariita saka iwewe hako iwewo ndinokunzwisisa maititi ndokunzwisisa situation yako izvezvi pauri unodhiserva kutaura mashoko ayaya wataura ayaya ese chero ukanditaurira kuti ndogara muone room but uri kuona manje kamu one room mangu kandiri kuroteswa ndirimo mm. uri kunyepera vanhu ipapa but after that wabuda uchichema waiziva wanga wakachema uri kunyepera vanhu kuti amai nigirikini amai maketeni amai maketeni havana kuita sei nyaya yamai maketeni wakaluza case kukoti pari kudiwa 5000 us ende nhasi wanga une family yako da ungokudza kuti munhu ari muone room ari kuziva zvese wanzwa ari kuziva zvese iwewe uri ndiri muone room mangu nhasi hama dzako dzanga dzakaungana vachitaura about that 5000 yame marketing uri kunyepera vanhu kuti ndiye kunyepa uri kunzwa 500000 bond 5000 bond iri kudiwa ende ukaregera uri kutorerwa neinonzi chi inonzi chiyei inotora iyeyo yekukoti ukaregedza uchatorerwa nekoti 5000 iyoyo yauri kuregedza kubhadhara ende nhasi wanga wakutoda uregedza uchichema wakuda uregedza kuenda kupi kufunction yawanga unayo nhasi wanga utori neshow nhasi wakutoramba kuti handisi kuda kuenda une stress wanzwa uh, waiziya ayo futseke duzvi remunhu romeo geza wameso kwako inogeza kwame yako tseke dako rine sviyena duzvi tseke unondiudza zvokugeza wameso kwangu ndiwambondiita makeup iyoyo duzvi tseke ndako tseki mhata yako saka vadaro handiti maititi ndichazotaura hangu mamwe mashoko ndapedza bhozi ndikakasika kutaura taura ndinozokanga motaura guhwa rangu randauya naro wanzwisisa ende maititi chimira ndikudze switi aunzwe kunyi aunete here nhaidhiya wakabva mukudyiwa nazizo ezvino uri kunyepera vanhu kuti une munigerian wako ari kunigeria uko apa paanonzi chaus ari kudurban ndimachingilani kudurban uko ndisecurity kudurban uko waizia apa vari machingilandi kudurban iwo uri busy kuti hee munigerian uchinyepera vanhu zvako apa munigerian yeka wakatomurongerwa pawanga uri kudiaspora neuyo waunonyepa kuti hama yako uyu because aive nechikombowo chake munigeria waizia asi chaus atongoriwo machingilandi atongoriwo machi atongoriwo machinglani waiziya padurban apo charles ipapo handiti saka usanyaya ko uzozvikudza uchiti tinorwadziwa because hapana chinorwadza kubva paupenyu hwaunawo ndehwefeki makamera uri kutaura kuti wakaisa padeni taurira vanhu chokwadi kwete kuda kuuya uchitaura kuti hanzi ndakapenga une life yekunyepa iwewe muri kunzwa waiziya wapedza kudaro mira ndikudze makamera aya zvaakaiswa akaiswa nenyaya yekuti pamba paunogara kucotage varidzi vemba vane benzi ravo rinogara kucotage rinopenga saka vanotya kuti unori munogona kuzori abusa saka vanenge vachida kuona life yaari kurarama vari kudiaspora iro riri kuzimbabwe waizia saka chero mukanituka zvindimise kuisita guwa rangu randiri kutaura panapa makazvitarisa ndinorwadziwa nekutukwa ah. waizia eh. waizia saka zvaitika ka mukomana uyu sausi ari kudurban uko sausi atori machindilani kudurban uko anonyepoti ari kunigeria munigeria but ndisecurity Hi, the security guard wemaclubs kudurban maiziya apa unonyepera vanhu uchiti chausi ari kunigeria ari kupi ipapa mazuva akapera unonyepa kuti unosona une kambani yekusona but waitsvaga uchiningirikina uh, waitsvaga munhu anosona uchiti ndiani angatisonera eh, ningirikini because uri supposed kuya usangana nachausi kuno kujobeki waiziya apa pandiwo uri kumubhadhara uri kuita matenda sini kusvika pa wakabva mukurohwa imwe nhingirikini pusi ropa rwakurohwa imwe pusi ropa rwitaura ne ndiri nani handitwe mutsotsanyini handithe mutsotsanyini waiziya handitwe mutsotsanyini handithe pusi robhari handitsotwe nyini yangu iwe ndakatarisa ndakasvinura kuti saka iweweka zvako zvauritaura kuti hanzi heye vanhu honai ndakaisa makamera if you still remember aitaura kuti ndakaisirwa ndakaisa makamera Kana ndasvika ndichakuratidzai zvaZizo makamera I will challenge you kana uchiti ndiri kunyepa buda uchitiratidza kamera iri mumba makamera ari kunze nekucottage because akaisirwa makamera akaisirwa benzi kuti vaone tinodii dzimwe nguva kana twakakwidza rinopinda mumba richiti imumba mangu muno muibvai papa this is my house kana twakakwidza rizi rinomira pepero tanga kuti this is my house this is my house ibvai apapa this is my house pamuri kurambirana ipapo muri kunzwa ende number two shamwari uri kuti wakapenga wakalonja lipis wakalonja company yecosmetic iwe usina kana tain macosmetics achona mudheni ndikukuchalenja ndikukuchalenja kana ndikukunyepera tiratidze munhu ngirini maproducts emacosmetics enyu tiratidze project yepunhingirikeni wakavhura wakutobvunzwa nevamwe vako kuti regedza because hauna aiwe duzviwe tafadzwe pfeke mwana womuroyi pfeke saki baba vane jende kufa vanoridza jende nenguva vanoridza ngoma nejende duzvi sake jende rinenge kumeso kwamaititi jende rinenge kumeso kwamaititi duzvi hanzi vadaro manje wenzi vaka eh, eh. hanzi pachizvishopo zvavari vakabhadharwa manje kuti vaadvertise chimupinzwe vanhu eh. so hapana neagreement kuti tondipo shop but ndinobhadharwo here mapercentages akadai kuti shop vapedza kudaro kuti shop kuya kuyabva vakuda kulonja vakuda kulonja bva vatonzi haukamudo lonja zvinhu munhu unolonja zvinhu zvavapo waiziva haungaite lonch yezvinhu oizia haungalonje iwe usina zvinhu zvationa mushop hanzi vakati aiwa inye kuti ndandakapa vanhu date saka zvichaita kuti ndiite sei oh. hazvichaita kuti ndiregedze ku trashi hawayu zvikaya zvichaita kuti ndiite sei ndiregedze kulonja amai mwana bva tora bvapuwa 100 dollars nazodzwa uya uya ame mwana ava kuti hanzi hande tinotora zvimacosmetics hanzi mashops emachina ekuzimbabwe aya zvikanzi ayewa zviite zodroya aimbova ex wife yajinimbi hanzi ndiyakauya hanzi zvaingoitirwa panze pamushop hamuna kana chinhu kana gonzo ezve zviri kutamba tamba hamuna mushop imomo waisiya muri emt hanzi ndobva vaudzika zvikanzi aiwa ngatingozvisiya unozozvita wane mari hanzi vakati ayewa vanhu ndandakatovaudza ndienda kuti unge ndikunyepa wagara uri tonyepa hanzi bva vatiande kumachina tinotenga zvima cosmetics zviya zviya hanzi toparapara mazita tonyora kuti felish toparapara hanzi tonotenga zvekumachina hanzi tobva tanyora kuti chi felish hanzi zvikanzi hanzi vakatanga kuzviita hanzi bva chaparika chainyatsoonekwa tichakaparika zvikanzi aiwa maititi Madii kutsvaga company inoita izvozvo. Muri kuona? Zvikanzi madii ku ku ku answer une godo duzvi. Amai ako ndova negodo tag. Get away. Tag get away. Ndokuita godo reku- Ndoita godo nezvinhu Musi zvekunyepa. yakada- musi Sa- yakada timutukari ipapo, musi yakada. ayo ndomuisa pamachu gas Unomuisa pane panonzi pamachu. pamachu panonzi pamachu panotonhorera pekuti Panotonhorera. anenge achiona saakomendi Achi- achinakirwa ari ipapo. achinakwa ari ipapo Auchanakwa, inonzi nakadulad. Nakwadin, Namadin. Hey, iwe siyana na rasta wangu vadeire ndozvavari kuda sha pfeke duzvi rako ncobile unotaura kuti hanzi wai rasta uri kukomenda siyana na rasta wangu sha siyana navo duzvi pfeke ndapamachu vaukomenda utaura zvekusura sura nezverasta wangu suri Penga tiri pabasa. Tiri pabasa mwana. Ave vari zvikadzisa kapapa vari kuuya kuno kumanje kuSouth. Vari kuuya kuSouth waiziya. Vari kuuya kuSouth kuzotsvaga hanzi zvima eh, cosmetics izvo zvekuti vapare zita vonyora kuti ku- ipapa pavari kuuya kuzosangana nemuNigerian wavo. Saka mhene kuti mari iri kubatika here? Mari yavabuditsa nhasi yangu achinotora mm, vanga vachinotora mari kubhengi yeraundi saka mari iya yeraundi yaendeswa hanzi vabva vatanga kufonera vakadzi vemuraundi manje hanzi vatanga kufonera vakadzi vemuraundi vakati itai anonzi zvimasmall clips muchiti mainingirikini uh, maititi munoti munoti hanzi inonzi munoti inspire chi hanzi vakadzi eh, vekugidha esikora saika muite kunge ka motivation speech eh ka kuti munoti munoti motivate uh, you inspire us to to to to do great business you inspire us so yes. we do big things you know hanzi ndobva vakadzi vekugidha esikora vakaramba vakati aini hautitise Iwe tutaura zviripo. Hanzi vakati hamutiitise varamba hanzi pane mukadzi wana nedzungu azoita video. Achisimbisa dhiri. Eh, hanzi vakazonzi ayewa ina ayewa mutiitise kaisi tikukanda round ko zvekuzoita marau inonzi chii zvekuzoita mavhidhiyo zvekupinda papine round round dzemumhepo dzaari kutambisa vanhu achitora mari achidii achidii achidii achidii inini chikiti chero kandituka sweetheart no problem and nothing can change that you are living a fake life darling wanzwisa ende chinondinakidza about life nhasi wakutsamwa nekuti wandiri kutaura nezvechokwadi chako nhasi paunombondifonera iwe uchindudza chokwadi chevamwe vanhu wai uchimbondiudza nhasi wakurwadziwa nekuti ndataura chokwadi chako Nekuti nhasi ndataura chokwadi chako paunombondifonerawo uchindiudza chokwadi chevamwe vanhu why usingabude uchihumana fok of musuri wako mhani iwe pfeke ziya zvekupfeka mafraudi magara ako unopfeka imagine une fesi rinenge jende renguruve une fesi inenge jenda mai mwana yekuti ukamuona direct unosura hanzi mbiri yako yekunowa mukamwa yenda nempiri iwewe apa uritaura kuti tseke mari yako inotenga nhingirikini inoita kuti muromo mako munhuwirire vane machachi anhu machachi anhu akaita kunge musaka machachi anhu anenge aita kutaura chipfirapfira ndobvirapfira zvakatonaka ndonakvapo chii chaunotiudza futseke munhu amupfekera mafraudi zvese zvauri maititi zviri fake chinyepo kuti uri role model role model masuage duzvi uri role model yevanhu vekumama shamwari vanhu vanotolerata that rabish pacho paunombouya uchindiudza kuti nhinga akazodai nhinga akazodai uchindiudzawo fake life yevamwe vanhu yako haudi kuti utaurwe nokuti chii chakukosha pauri chii chakosha pauri iwewo chikiti iwewo chii chakosha dzevamwe unotaura iwewo but kana dzaapako pauri iwewo haudi kuti zvitaurwe dako rako mhani iwe rini shena vhilevhenirei Ndopenga here ndoita basa roti ndikataura nevanhu ndoswera ndichengeta mazilefi chiremedza foni yangu ndichitadza kuita space mufoni from the start nditaura navanhu vakataga nhamba dzangu yotiti ndikasanitototi handina basa because ini handinombobvira ndakataga nhamba dzako ndiwo kataga nhamba dzangu from the start uchiratidza kuti unofarira makuhwa angu iwewe waiziya saka zvako zvaunotaura zvekutisoro uchinditaurira kuti hanzi he chichi handina basa ndine basa shaa because from the start ndiwakatsvaga nhamba dzangu karibe wakadzitsvaga kupi wakaziwana kupi asi ukaona uchitsvaga nhamba dzemunhu asina basa uratidza kuti ndiwaunha basa munhu wenhema duzvi tsak fesi inenge pasi pejende renguruve hanzi fesi yake inonhu mukanwa make munonhuwa kunge nguruve iri kubva mukuzvara duzvi role model yekumasuweji role model inorarama life yekunyepa yekuti hande tinotenga zvimanhiki zvedhola mumachaino mhanzi hande itopara para uchinyepa kuti une nhikikini shop iyoyo ndiri kukuchallenja bvunza izvezvi restance yes nachichi vanyatsondinzwa guys anyway maititi wandituka but no problem I love you so much. Ah, chero ukataura zvako hako kuti chii? Ah, zvekunyepa izvo. Sorry. Chimire, uh, uda chii like? Okay, Anna. Oh. Saka chimire ndichitaura zvangu maititi. Chimira ndikuudze switi. Uh, ndaona nguva wandituka aiwa ndazviona aiwa no problem wandituka no problem. Ini nangu handipo pakutukana newe. Ini ndiripo pakungounza guwa anditi ndiripo pakungounza guhwa sekupuhwa kwandee ndaita sei uh, uh, sekupuhwa kwandee ndariita saka iwewe hako iwewo ndinokunzwisisa maititi ndokunzwisisa situation yako izvezvi pauri unodhiserva kutaura mashoko ayaya wataura ayaya ese chero ukanditaurira kuti ndogara muone room but uri kuona manje kamu one room mangu kandiri kuroteswa ndirimo mm. uri kunyepera vanhu ipapa but after that wabuda uchichema waiziva wanga wakachema uri kunyepera vanhu kuti amai nigirikini amai maketeni amai maketeni havana kuita sei nyaya yamai maketeni wakaluza case kukoti pari kudiwa 5000 us ende nhasi wanga une family yako da ungokudza kuti munhu ari muhwanuruma ari kuziva zvese wanzwa ari kuziva zvese iwewe uri ndiri muone room mangu nhasi hama dzako dzanga dzakaungana vachitaura about that 5000 yame marketing yauri kunyepera vanhu kuti ndiye kunyepa uri kunzwa 500000 bond 5000 bond iri kudiwa ende ukaregera uri kutorerwa neinonzi chi inonzi chiyei inotora iyeyo yekukoti ukaregedza uchatorerwa nekoti 5000 iyoyo yauri kuregedza kubhadhara ende nhasi wanga wakutoda uregedza uchichema wakuda uregedza kuenda kupi kufunction yawanga unayo nhasi wanga utori neshow nhasi wakutora mboti handisi kuda kuenda une stress wanzwa uh, waiziya ayo futseke duzvi remunhu romeo geza wamesi kwako nogeza kwameyako tsek dako rine sviyena duzvi tsek unondiudza zvekugezawo meso kwangu ndiwambondiita makeup iyoyo duzvi tsek dako tsek mhata yako saka vadaro handiti maititi ndichazotaura hangu mamwe mashoko ndapedza bhozi ndikakasika kutaura taura ndinozokangamwa kutaura guhwa rangu randauya naro wanzwisisa ende maiti tichimira ndikudze switi aunzwe kunyi aunete here nhai dziya wakabva mukudyiwa nazizo ezvino uri kunyepera vanhu kuti une munigerian wako ari kunigeria uko waizia apa paanonzi chausi ari kudurban ndimachingilani kudurban uko ndisecurity kudurban uko Waiziya apa vari machingland kudurban iwo uri busy kuti hee munigerian uchinyepera vanhu zvako apa munigerian yeyeka wakatomurongerwa pawanga uri kudiaspora neuyo waunonyepa kuti hama yako uyu because aive nechikombowo chake munigeria waiziya asi chaus atongoriwo machingland atongoriwo machi atongoriwo machinglani waiziya padurban apo chaus ipapo handiti saka usanyaya ko uzozvikudza uchiti tinorwadziwa because hapana chinorwadza kubva paupenyu hwaunawo ndehwefeki makamera uri kutaura kuti wakaisa padeni taurira vanhu chokwadi kwete kuda kuuya uchitaura kuti hanzi ndakapenga une life yekunyepa iwewe muri kunzwa waiziya wapedza kudaro mira ndikudze makamera aya zvaakaiswa akaiswa nenyaya yekuti pamba paunogara kucotage varidzi vemba vane benzi ravo rinogara kucotage rinopenga saka vanotya kuti unori munogona kuzori abusa saka vanenge vachida kuona life yaari kurarama vari kudiaspora iro riri kuzimbabwe waiziya saka chero mukanituka zvindimise kuisita guwa rangu randiri kutaura panapa makazvitarisa ndinorwadziwa nekutukwa ah. waizia eh. waizia saka zvaitika ka mukomana uyu sausi ari kudurban uko sausi atori machindilani kudurban uko anonyepoti ari kunigeria munigeria but ndisecurity Hi, the security guard wemaclubs kudurban maiziya apa unonyepera vanhu uchiti chausi ari kunigeria ari kupi ipapa mazuva akapera unonyepa kuti unosona une kambani yekusona but waitsvaga uchiningirikina uh, waitsvaga munhu anosona uchiti ndiani angatisonera eh, ningirikini because uri supposed kuya usangana nachausi kuno kujobek waiziva apa vandiwo uri kumubhadhara uri kuita matenda sinhi kusvika pa wakabva mukurohwa imwe nhingirikini pusi robhar wakurohwa imwe pusi robhar uchitaura ne ndiri nani handitwe mutsotsanyini handithe mutsotsanyini waiziva handitwe mutsotsanyini handitwe pusi robhari handitsotwe nyini yangu iwe ndakatarisa ndakasvinura kuti saka iweweka zvako zvauritaura kuti hanzi yeye vanhu honai ndakaisa makamera if you still remember aitaura kuti ndakaisirwa ndakaisa makamera Kana ndasvika ndichakuratidzai zvaZizo makamera I will challenge you kana uchiti ndiri kunyepa buda uchitiratidza kamera iri mumba makamera ari kunze nekucottage because akaisirwani makamera akaisirwa benzi kuti vaone tinodii dzimwe nguva kana twakakwidza rinopinda mumba richiti imumba mangu muno muibvai papa this is my house kana twakakwidza rizi rinomira pepero tanga kuti this is my house this is my house ibvai apapa this is my house pamuri kurambirana ipapo muri kunzwa ende number two shamwari uri kuti wakapenga wakalonja lipis wakalonja company yecosmetic iwe usina kana tain macosmetics achona mudheni ndikukuchallenja ndikukuchallenja kana ndikukunyepera tiratidze munhu ngirini maproducts emacosmetics enyu tiratidze project yepunigirikeni wakavhura wakutobvunzwa nevamwe vako kuti regedza because hauna aiwe duzviwe tafadzwe pfeke mwana womuroyi pfeke saki baba vane jende kufa vanoridza jende nengu vanoridza ngoma nejende duzvi sake jende rinenge kumeso kwamaititi jende rinenge kumeso kwamaititi duzvi aveve nomuri utupo wari unyepa hanzi vadaro manje wenzi waka eh, eh. hanzi pachizvishopo zvavari vakaabhadharwa manje kuti vaadvertise chimupinzwe vanhu eh. so hapana neagreement kuti tondipo shop but ndinobhadharwo here mapercentages akadai kuti shop vapedza kudaro kuti shop kuya kuyabva vakuda kuloncha vakuda kuloncha vabva vatonzi haukamuda uloncha zvinhu munhu unoloncha zvinhu zvavapo waiziva haungaite lonch yezvinhu oizia haungalonje iwe usina zvinhu zvationa mushop hanzi vakati aiwa inye kuti ndandakapa vanhu date saka zvichaita kuti ndiite sei hazvichaita kuti ndiregedze ku trashi hawayu zvikaya zvichaita kuti ndiite sei ndiregedze kulonja amai mwana bva tora bva wapuwa 100 dollars nazodzwa uya uya ame mwana ava kuti hanzi hande tinotora zvimacosmetics hanzi mashops emachina ekuzimbabwe aya zvikanzi ayewa zviite zodroya aimbova ex wife yajinimbi hanzi ndiyakauya hanzi zvaingoitirwa panze pemushop hamuna kana chinhu kana gonzo ezve zviri kutamba tamba hamuna mushop imomo waisiya muri emt hanzi ndobva vaudzika zvikanzi aiwa ngatingozvisiya unozozvita wane mari hanzi vakati ayewa vanhu ndandakatovaudza ndienda kuti unge ndikunyepa wagara uri tonyepa hanzi bva vatiande kumachina tinotenga zvima cosmetics zviya zviya hanzi toparapara mazita tonyora kuti felish toparapara hanzi tonotenga zvekumachina hanzi tobva tanyora kuti chi felish hanzi zvikanzi hanzi vakatanga kuzviita hanzi bva chaparika chainyatsoonekwa tichakaparika zvikanzi aiwa maititi Madii kutsvaga company inoita izvozvo. Muri kuona? Zvikanzi madii ku ku ku answer une godo duzvi. Amai ako ndova negodo tag. Get away. Tag get away. Kuita godo reku- Ndoita godo nezvinhu Musi zvekunyepa. yakada- musi Sa yakada timutukari ipapo, musi yakada. ayo ndomuisa pamachu gas Unomuisa pane panonzi pamachu. pamachu panonzi pamachu panotonhorera pekuti Panotonhorera. anenge achiona saakomendi Achi- achinakirwa ari ipapo. achinakwa ari ipapo Auchanakwa, inonzi nakadulad. Nakwadin, Namadin. Hey, iwe siyana na rasta wangu vadeire ndozvavari kuda sha pfeke duzvi rako ncobile unotaura kuti hanzi wai rasta uri kukomenda siyana na rasta wangu sha siyana navo duzvi pfeke ndapamachu vaukomenda utaura zvekusura sura nezverasta wangu suri Penga tiri pabasa. Tiri pabasa mwana. Ave vanozogadzisa kapapa vari kuuya kunoku manje kuSouth. Vari kuuya kuSouth waiziya. Vari kuuya kuSouth kuzotsvaga hanzi zvima eh, cosmetics izvo zvekuti vapare zita vonyora kuti ku- ipapa pavari kuuya kuzosangana nemuNigerian wavo. Saka mheno kuti mari iri kubatika here? Mari yavabuditsa nhasi yangu achinotora mm, vanga vachinotora mari kubhengi yeraundi saka mari iya yeraundi yaendeswa hanzi vabva vatanga kufonera vakadzi vemuraundi manje hanzi vatanga kufonera vakadzi vemuraundi vakati itai anonzi machi zvimasmall clips muchiti mainingirikini uh, maititi munoti munoti hanzi inonzi munoti inspire chi hanzi vakadzi eh, vekugidha iskora saika muite kunge kamotivation speechka eh, kuti munoti munoti motivate uh, inspire us to, to, to, to do great business inspire us uh, yes. we do big things you know hanzi ndobva vakadzi vekudha iskora vakaramba vakati aini hautiitiseyo Iwe tutaura zviripo. Hanzi vakati hamutiitise varamba hanzi pane mukadzi wana nedzungu azoita video. Achisimbisa dhiri. Eh, hanzi vakazonzi ayewa imi ayewa mutiitise kachiti kukanda raundi ko zvekuzoita marau inonzi chii zvekuzoita mavhidhiyo zvekupinda papi neraundi raundi dzemumhepo dzaari kutambisa vanhu achitora mari achidii achidii achidii achidii inini chikiti chero kandituka sweetheart no problem and nothing can change that you are living a fake life darling wanzwisa ende chinondinakidza about life nhasi wakutsamwa nekuti wandiri kutaura nezvechokwadi chako nhasi paunombondifonera iwe uchindiudza chokwadi chevamwe vanhu wai uchimbondiudza nhasi wakurwadziwa nekuti ndataura chokwadi chako Nekuti nhasi ndataura chokwadi chako paunombondifonerawo uchindiudza chokwadi chevamwe vanhu why usingabude uchihumana fok of musuri wako mhani iwe pfeke ziya zvekupfeka mafraudi magara ako unopfeka imagine une fesi rinenge jende renguruve une fesi inenge jenda mai mwana yekuti ukamuona direct unosura hanzi mbiri yako yekunowa mukamwa yenda nembiri iwewe apa uritaura kuti pfutseke mari yako inotenga nhingirikini inoita kuti muromo mako munwirire vane machachi anhu machachi anhu akaita kunge musaka machachi anhu anenge aita kutaura chipfirapfira ndobvirapfira zvakatonaka ndonakaapo chii chaunotiudza pfutseke munhu amupfekera mafraudi zvese zvauri maititi zviri fake chinyepa kuti uri role model role model masuage duzvi uri role model yevanhu vekumama shamwari vanhu vanotolerata that rabish pacho paunombouya uchindiudza kuti nhinga akazodai nhinga akazodai uchindiudzawo fake life yevamwe vanhu yako haudi kuti utaurwe nokuti chii chakukosha pauri chii chakosha pauri iwewo chikiti iwewo chii chakosha dzevamwe unotaura iwewo but kana dzaapako pauri iwewo haudi kuti zvitaurwe dako rako mhani iwe rini shena vhilevhenirei Ndopenga here ndoita basa roti ndikataura nevanhu ndoswera ndichengeta mavilefi chiremedza foni yangu ndichitadza kuita space mufoni from the start nditaura navanhu vakataga nhamba dzangu yotii ndikasanditototi handina basa because ini handinombobvira ndakataga nhamba dzako ndiwo kataga nhamba dzangu from the start uchiratidza kuti unofarira makuhwa angu iwewe waiziya saka zvako zvaunotaura zvekutisoro uchinditaurira kuti andii he chichi handina basa ndine basa shaa because from the start ndiwakatsvaga nhamba dzangu karibe wakadzitsvaga kupi wakaziwana kupi asi ukaona uchitsvaga nhamba dzemunhu asina basa uratidza kuti ndiwaona basa munhu wenhema duzvi tsak fesi inenge pasi pejende renguruve hanzi fesi yake ino mukanwa make munonhuwa kunge nguruve iri kubva mukuzvara duzvi role model yekumasuweji role model inorarama life yekunyepa yekuti hande tinotenga zvimanhiki zvedhola mumachaino mhanzi hande itopara para uchinyepa kuti une nhikikini shopu iyoyo ndiri kukuchallenja hunza izvezvi restance yes nachichi